Dem baş temaşevan û xwendevanên hêjan. Îro em ê dest bi waneyeke nû bikin. Navê waneyê Navdêr e. Navdêr çi ye û ji bo çi tê bikaranîn? Navdêr bêjeyeke ji bo navlêkirina kes Tişt, cih, lawir û romanan tê bikaranîn. Em li van navan binêrin û bibînin ka her navek çi dinimûne. Nazdar, sîmav du nav in. Ew navê kesan e, navê mirovan e. Gul, şekir du tişt in, navê tiştan dinimûn in. Gul, hesp navê lawiran e. Dibistan, kargeh navê cîhan e, cih, dever. Îro par navê deman e. Me di vir de dît ev navdêr in her du nav tiştekî dinûmînin wan jî navekî dinûmînin. Cureyê navan yan jî cureyên navdêran. Cureyên navdêran çi ne ka em binêrin? A ji aliyê wateyê ve. Yek, navên bernas an serenav an jî nasnav. Ev ji bo kesekî yan tiştekî bi tenê tê bikaranîn. Ew bi girdekan dest pê dikin an jî bi tîpên girs dest pê dikin û parve van beşan dibin. Navên bernas a navên rast an jî rastenav, navên rast an jî rastenav, yek navê kesan an jî navê mirovan, em van navan bixwînin Raman, Hozan, Berfîn, Lorîn. Ev navina navên kesan e an jî navên mirovan e. Di du navên malbat û hozan an jî êlan wek Robarî, Zîbarî, Şêxanî, Bedirxanî. Ev navina hinek navên malbata ne û hinek jî navên êl û hûza ne. Sisê navên nijadî an jî netewan wek. Kurd, Faris, Ermen, Çerkez ev navina navê netewan dinûmîne. Çar navên xaknîgarî an jî cografya a navên welatan a navê welatan wek Kurdistan, Hindistan, Misir, Çîn. Ev navina navên xaknîgarî ne, her yek li cihekî dikevê, cihê wan li ser zemînê de bêlî xuya kirî ye. Bê navê bajaran wek Efrîn, Serêkaniyê, Wan, Mehabat, Hewlêr. ev jî navên bajaran e. Di du navê Celeban. Ev navina Celebekî di din nasîn û ew parve du beşan dibin. A navên şênber an jî tên dîtin. Şênber, ew navên ku em bi çavan dibînin, bi destan kanin bipelînin û cihekî di valahiyê de distînin cihê wan hey xwedî cih in wek ev nav ev nav li heyberên xwedî gewde û bi destan tên pelandin tê kirin. wek, çiya, dar, gund, baran, derya, av, berx. Em bala xwe bidêne ev navinan cihekî xwe li ser zemînê heye, di balahiyê de cihekî distînin û em kanin bi çavan bibînin û bi destan jî bipelînin. Bi navên razber an jî netên dîtin an netên pelandin. Ev navina ne em bikarin bi çavan bibînin û ne jî bi desta bipelînin û ne jî cihê xwe di valahiyê de heye. Wek van navina hiş, evîn, aştî, raman, sewda, Pirs, Hevaltî, Biratî. Eger em li van navan binêrin, em dibînin ev navna em bi çavan nikanin wan bibînin û ne jî bi desta wan bipelînin. Tenê ev navna di hiş û bîra me de hene. Di hiş û raman û bîra me de hene. Em jê re dibêjin navên razber. Anku ne tên dîtin. Navdêr ji aliyê binesaziyê ve an jî ji aliyê binyatê ve çi çend nav in em ê wan jî niha bibin, Yek, Navdêrên sade an jî navên sade. Wek va navina em bixwînin, di ser re derbas bin, Çav, dest, Masî, berx, ba, ga, penêr an jî penîr herinik carna bi şêweyekî bilêv dikin. Eger em li van navan binêrin em dibînin ku em nikanin carek din van navan ji hev cuda bikin an jî kîteyên van navan ji hev perçe bikin ji ber ku eger ew bên perçekirin, Wateya wan namîne. Her kîtek ji kîtên van navina em nikanin perçe bikin û wateyekê nadin. Loma em jê re dibêjin navdêrên sade. Di du navdêrên pêkhatî. Navdêrên pêkhatî çawa dibê? Berî vê jî me peyva pêkhatî bir di waneyên çûyî de em di ser re derbas bûyîn. Ka em binêrin çawa navbêrên pêkhatî çêdibin û tên damatirandin. Ev navdêr ji bêje û pirtikekê pêk tên. Pirtik jî me birin me bû pêşkî tene û paşkî tene. Em ê niha çend nimûneyan ji wan jî bibin. Wek kurd navek e, stan paşkîtek e, kurd. Û stan dibe Kurdistan. Dibe navek. Heva navê welatekê ye li welatê Kurda ye. Hindistan, Hind navek e û stan ew jî paşkîtek e. Bi hev re her du dibin Hindistan. Dibin Hindistan. Dar û stan, dar û stan, dar navek e û stan jî paşkîdek e, di gel hev ev her du navekî didin me. Dibe daristan me ku daristan jî cihê dar lê pir. Em ji van navan re dibêjin navên pêkhatî an jî navdêrên pêkhatî. Me got. Navdêrên pêkhatî ji bêjeyekê û pirtikekê pêk tên. Ev pirtik in û ev ê di jî kurd, hind û dar ew jî nabin. Nimûneyek din, çêr, çêr. yanî xwarina dewêr, xwarina pez û ga, geh ev jî paşpirtik e an jî paşkît e. Çêr diger geh çi dide me? Dibe çêrgeh. Çêrgeh anku ciyê dewar lê diçêre, pez, ga lê diçêrin. Zanîn û geh, zanîn ew jî navek e, digel paşkîta geh çi dide me, dibe zanîngeh. Zanîngeh cihê me ra lê zanînê fêr dibe, ew jî wek zanîngeha me ra lê dixwînê li asta bilind. Tomar û geh, tomar, tomarkirin, wek em stranikê tomar dikin, em tiştikî tomar dikin. Û geh ew jî paşkî de digel hevdu herdik navekî didin me dibin tomargeh, tomargeh cihê em tiştan, dengan, stranan lê tomar dikin. Nimûneyek din mêvan ew jî nav e. Digel xane ew jî paşkî de an parkî de çi dide me dibe nêv mêvan xane. Dibe mêvan xane ew jî odeya mêvan lê rûdinin. Nimûneyek din, derman û xane derman naveke û xane jî paşikî dike. Digel hevdu çi didin me? Dibe derman xane. Derman xane anku cihê derman lê heye û derman lê tê firûtin. Nimûneyek din dest ew jî navek e, navê endamekî ji ji guhdê me ye. Ek, ew jî paşkîdek e. Çi dide me, dibe destek. Destek ew jî navekî nû hat holê. Nimûneyek din kil ew jî navek e û dank ew jî paşkîd e. Çi dide me? Kildong. Kildong ango ew şûşeyê biçûk wê kilê didê û pê cavên xwe kil didin. Sê navdêrên hevedidwanî. Navdêrên hevedidwanî çawa çêdibin ew jî me berî vê jî peyva hevedidwanî bi me re derbas bî di waneyên çûyî de. Em ê niha çend nimûneyan li ser vê navan jî bibin. Yek nav digel nav. Du navan em bi hev xînin. Peyveke nû didin me ew navekî nû didin me. Em jê re dibêjin navê hevdudanî an jî navên hevdudanî. Wek nimûne mar navek e û masî jî navek e, navên du hejalan e. Çi dide me? Dibe mar masî. Mar masî navekî nû ye. Ev mar ji mar masî cuda ye û masî jî ji mar masî cuda ye. Eva bêjeyeke nû ye. Em ji vê bêjeyê re dibêjin bêjeya hevdûdanî. Nimûneyek din, pis. û mam pis yanê kur mam ap dê em bi hevdu re her dika bi hev xînin çi dide me dibe pismam pismam navekî nû ye ji van her du navan cuda ye em li kurê apê em jê re dibêjin pismam nimoneyek din gul û av Gul navek e û av jî navek e, eger em her du wan bi hev xînin, bigihînin hevdê bikin, peyvek nû çi dide me, dibe gulav. Gulav yanî bîn ava gulan, ava gulan. Eva bêjeyek nû ye an jî navekî nû ye li me re hat holê. Nimûneyek din em bibin hêk û rûn, rûn, hêk naveke û rûn naveke. Em ê di gel tîpa e bibin. Ev tîpa me ji berî vê jî dîsan bi ser re derbas bûn. Çi dide me? Dibe hêka rûn. Hêka rûn ew jî navê xwarinekê ye. Ji rûn û hêkan tê amadekirin. Ev tîpa me jê re got. Tîpa Girêkûk Tîpa Girêkûk Ev tîpa van peyvan bi hev ve girêdiye ji ber ku du tîp dengdar li dû hev hatin. Ji bo bilêvkirin hêsan bibe me ev tîpa xiste navbera van her du navan û bû navekî nû em dije re dibêjin hêke rûn. Nimûneyek din qirş, qal, digel tîpa û. Çi dide me? Navekî nuh dide me, em jê re dibêjin qirş û qal. Ev jî di strana rehmetî Ednan Dilbirîn de dema li ser Efrînê divê, Efrîn hat û xum û xwiş e, heriya sor û qal û qirş e. Ev bêjeya bêjeyeke nû ye ji van her du bêjeyan. pêk hatiye. Nimûneyek din kesk û sûr ev her du rengdêr in. Ev her peyv rengdêr in, kesk rengek e, sûr rengek e. Digel peyva e, digel peyva e çi dide me? Peyveke nû dide me, dibe keske sûr. Keske sûr an jî hinek jê re dibêjin bûka baranê. Ev tîpa me bû tîpa Grêkûke dikeve navbera her du van navan û navekî nû bi hev ve girê dide û dide me. Nimûneyek din, kal û mêr Ev rengidêrek e û mêr jî navek e, di gel tîpa e çi dide me? Dibe kalemêr, kale mêr. Nimûneyeke din dil û xwîn ev her du nav in. Van her du navna di gel da çeka bi bi hev re bigihînin hev de çi dide me? Navekî ne dide me. Dibe dil bi xwîn. Dil di gel xwîn û di gel daçeka bi çi dide me, dibe dil bi xwîn. Ev navekî nû ye ji me re hat holê. Nimûneyek din, çav û kil ev her du nav in, her du nav in û di gel daçeka bê çi dide me, dibe çav bi kil. Keça çavikil, jina çavikil û mêrn anî jî çavên xwe kil didin. Mêrg û Sûr Mêrg naveke cihê giya çawîr lê pir û sûr ev jî rengdêrek e digel tîpa e çi dide me dibe mêrge sûr. Mêrge sûr jî navê herêmekê ye an jî navê gundekî ye li başûrê Kurdistanê. Heva bêjeyeke nû ye. an jî navekî nû ye. Nimûneyek din mêr û kuj, mêr dîsa navek e û kuj raya lêkerê ye, ji kuştinê hatiye. Ev her du nav digel hev di çi didin me, mêr kuj, ev jî navekî nû ye. Navekî nû hat. û lê bi cê re dibêjin mêrkuj. Nimûneyek din xwîn û mij, xwîn navek e û mij ji mêştin hatî an jî ji mêtin hatî ew jî raya lê kerê ye. Di gel hev di çi didin me dibe xwîn mij, xwîn mij. Eva jî navekî nû ye. Nimûneyek din, sar û germ, ev her du rengdêr in, her du rengdêr in, di gel hev du navekî nû didin me, sar germ, ava sar germ, heyama sar germ, yanê navekî nû ji me re hat holê. Nimûneyek din dûr û bîn, dûr û bîn, dûr eva dîsa reng dêrek e û bîn jî lêkera eva raya lêkerê ye ji bînahî hatiye em dibînin raya lêkerê. Digel hevdê çi dide me? Dûrbîn. Dûrbîn an jî wa alava em pê derên dûr dibînin didin ber çavê xwe û derên dûr nêzîk dike ji me re. Heva em jê re dibêjin dûrbîn. Nimûneyek din, dûr, avêj. Dûr me bû dîsal rengdêr e, avêj ji avê tin hatiye, ev jî raya lêkerê ye. Her di digel hev de çi didin me, dibe dûravêj. Dûravêj yanê tiştekî dûr avêjê davêje. Eva jî alavik e, wekî topan, wekî tangan guleyan dûr davêjin. Di vir de em giştin dawiya waneya xwe ta waneyeke din bimînin di xêr û xweşiyê de û bi hêvî me ku hîn me ji bîr nekin di kanalê de bibin abûne û layîkekê dînin û ji hevalên xwe re belav bikin. Bimînin di xêr û xweşiyê de bi xatirê we.